tekera guceo na wewe uranjirorera tuhuthie horo uyu tuone uria cucu egugiteithika good asante sana francis gashuri yakurathime muno my brother ni ungenagia thengio ni kunyitagirira Mundu mwega. mundu wa ngai mwega Eh.

Eh? Gaka nako nĩ gacũcũ ga nĩ gacũcũ ga cũcũ. Nĩguo tũgakũra. Ũgoka na ga- konaga twana tũretwo kaguka kaguka. Ndakwĩra. Na tũ- gaka nako nĩ gacũcũ ga cũcũ. Thank you so much. Ndĩrenda ndĩrenda na gĩtĩo kĩnene mũnjĩtĩkĩrie nĩ ndĩratĩkia Ngai atĩ thutha wa live ĩno Mĩrango ĩno ya korokoro nä kå hingå ka nĩ ĩkũhingũka. eni In Jesus name. Amen. In Jesus name. ä tå gä tikä tie Nĩ tũretĩkia atĩ mĩrango ĩno ya korokoro nĩ ĩgwĩka atĩa? Nĩ ĩkũhingũka. Na mũtũrĩre ndakwĩrire mũgunyi kĩrĩa kĩũru no gũkua ngoro. You should never give up. hope rĩ hope hope- hope hope ũbatiĩ gũikara nayo kĩu nĩ kĩrĩgĩrĩro Oh. kũ give up rĩ nĩ gũkua ngoro Eh, Kia ngwira wakandutagia maũndũ mo. thank you so much na tũgĩkaga ũguo tũkĩ- tũkĩ- tũkĩiguaga rũgano rwa ah, rwa cũcũ tabitha ndĩenda njĩkĩre namba ya mwarĩ haha tondũ nĩ tũrabatara andũ magana merĩ mangĩtũhe ngiri ngiri tũrute cũcũ harĩa na twahota kũmũruta by thaa inyanya tũheo nginya thaa inyanya na nuthu tũkorwo tũhotete kũ- kũrĩa ici mbeca icio cia baĩni tũthiĩ tũrĩhe cũcũ nĩ tũkũinũka nake ũmũthĩ ũguo ũguo angĩkorwo nĩguo kũrĩ kaba cũcũ acirage nja gũkĩra acirage e thĩinĩ ũguo na gĩtĩo ndĩrenda wambe ũhe namba yaku

kamau uh, mĩrĩ wa njirũ wa kamau ĩyo nĩyo namba angĩkorwo ngoro-inĩ yaku no igue atĩ no wende gũ support cũcũ oime gũkũ tũrabatara ciringi ngiri magana merĩ pekee umuthi cucu akorwo enja kaba acirage arĩ nja nĩ kana tiguo na tondũ baini nĩ ahũrirwo tũtirĩ haha kũregana na ũguo baini yaugire twĩ haha gũtigĩrĩra atĩ nĩ twarĩha ngiri magana merĩ cucu oime na rĩu na gĩtĩo kĩnene mũtungatĩri mũgunyi Eh. mahoya nĩ marĩ hinya na nĩ ũnjĩtĩkĩtie ngai gũkĩra maũndũ marĩa mangĩ Nĩguo. tũhoere tũtanambĩrĩria mwathani twagũcokeria ngatho na nĩ twakene tondũ wa thabarĩ nene waturuta o nairobi watũrehe nyaururu gũkũ prison mwathani tuoka kũruta wĩra mwega mwathani thĩinĩ wa mandĩko maku nĩ maugĩte atĩrĩrĩ ndarĩ njera na mũtiũkire kũnyona ithuĩ na arata a karangu na onire-inĩ yake tũtikwenda kũgĩ- kũgĩa kamũhari-inĩ karĩa keru andũ acio matamuonire nĩ tuoka kũmuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu

twahona tũcokia ngatho amen amen nyambe njokerie uh, rũgamĩrĩri wothe wa njera ĩno Ĩĩ, ya nyahururu uh, men and women prison ĩĩ, ngatho mũno Mm. nĩ tondũ wa kũnjĩtĩkĩria nyingĩre Ah, nĩ andũ a magegania ona- na nginya mathe makũingĩ matimũ na mathaa ma kũingĩra matimũ makinyu njoke njokerie arũgamĩrĩri a kũrĩa igoti-inĩ tondũ onao nĩ maratũhe hope atĩ gũtirĩ ũndũ ũtangĩhotekeka cũcũ oime acirage arĩ kĩ arĩ nja koguo nĩ ndĩraigua andũ nĩ maratũma Eh, ĩndĩ ti mpesa Gĩkĩra ũtheri, gĩkĩra ũtheri Thengiũ, wothe. ĩkĩra ũtheri nĩgetha wone nĩgetha mũtarĩrie rũgano rwa cũcũ ũyũ nĩ mwarĩ nako gaka nĩ gacũcũ gake na twarĩkanĩra haha nĩ andũ arĩa marĩ ngoro njega ya kũigua atĩ mũndũ ũmwe witũ ndegũikara njera Nima. kwanza at her age mũndũ wa mĩaka uh, 75 ndabatiĩ gũikara njera twĩ kuo tũbatiĩ ithuĩ tũmũnyitĩrĩre harĩa tũkũhota andũ othe a nyahururu andũ othe arĩa mena ngoro njega ndamũthaitha nĩ tondũ wa watha cia ngai tondũ watha cia ngai mũreke tũrute mũtumia ũyũ gũkũ gũkũ tũrĩ gũkũ nĩ gũkũ mũkĩra ũyũ gũkũ

ũmwe nĩ kũra orire no ũcio ona ũcio ũmwe still faini yake ya ngiri magana merĩ ĩrĩ okay ĩho koguo initially korwo nĩ gwetha tũngĩretha korwo tũretha mbeca cia andũ othe tũngĩretha 1 million nĩguo eh, tondå ä yo nä yo baini ya andå atano eh, no tondå må ndå må ndå na akaunti yake ya atä no nginya arä he ngiri magana merä ngona niä na ngoro yakwa nyambe tũitindĩrĩre ũhoro wa tabitha na kĩrĩa kĩratũma ndindĩrĩre ũhoro wa cũcũ ũndũ wa mbere nĩ gũconsider age yake Ĩ, maũndũ. ũndũ wa kerĩ nĩ gũconsider ũgima wake wa mwĩrĩ ũrĩa tũrerwo atĩrĩrĩ ti mwega na handũ ha mũtumia ũcio akue akuĩre gũkũ thĩiniĩ tũgetha ngiri magana matano ma kũmũthika Ĩ, maũndũ. kaba twethe ngiri magana merĩ tũmũrute athiĩ akomage handũ hena ũrugarĩ

we ngoro-inĩ yaku ũraiguithĩka atĩ no wende gũ support mũtumia ũyũ namba yake ĩ hau ya 0720 848 34 630 0720 834 630 rũgano rwa cũcũ ndatũmĩirwo na nĩ kwenda kũhera mũno mũno mũno na nĩ tondũ nĩ wega nga apologize Nĩguo. on behalf ya ya- ya ya njera tondũ njera gũtioyagwo video no mũndũ ũrĩa woire anyitĩtwo nĩ roho wa ngai ngai aromũtũra

na ndũngĩkĩhotekeka no kuma rũcinĩ rĩrĩa njũkire gũkũ no njuge hmm, wakiri ũcio watũmĩtwo nĩ gavana ngwĩciria we nda- ndathire nda- ndandigire dipa kwenda kũmenya maũndũ ĩĩ na nĩkĩo nĩkĩo ũiguaga andũ aitũ ona ateti aitũ- aitũ tũmamenaga na ti oru na ti oru hena mũndũ ũtarutire wĩra wake ũrĩa ekĩte atĩa tondũ mheshimiwa augĩte nĩ ekũrĩha mbiru ĩyo ona tũtingĩkĩrĩ live

na ithuĩ bata witũ mũnene nĩ tũmũrute Mm. tondũ ena thĩna wa mwĩrĩ Mm. athiĩ athondekwo e mũciĩ Mm. good rĩu ngwenda ũtũtarĩrie kahora rũgano rũrũ rwa cũcũ na nĩkĩ gĩtũmĩte cũcũ akorwo gũkũ ya na ũguo- tondũ maũndũ marĩa makĩrĩ igoti-inĩ matiaragĩrĩrio mũno we twĩre tu ũhoro wa maũndũ marĩa mahũthũ ũĩ ya

nĩ tuoka haha tũteithĩrĩirio nĩ karangũ na nĩ tũkenete mũno tondũ gũkĩrĩ andũ manyitirwo nĩ tha na magĩgĩka ũrĩa mekire rĩu nĩ tũrahoya andũ a wendi mwega nĩgetha matuĩke a gũtũteithĩrĩria we mwana wa kaigana wa cũcũ niĩ ndĩ first ndĩ ndĩ third born Third but ndĩ born. first born airĩtu Mm. Ĩĩ. o nĩwe nĩwe mũirĩtu wa mbere mũciarĩtwo mũrĩ aigana kwanyu airĩtu airĩtu tu- tũrĩ atatũ airĩtu atatũ Eh, na anake aigana anake nĩ igana nĩ atandatũ Eh, nĩ atandatũ Wow. harĩ ũmwe wa pasiri okay Eh, oh. rĩu cubami witũ akĩrĩ gũkũ no Mm. rĩu gũkũ tũgĩkĩgira tũramwĩta cũcũ mm. na nĩ anyitirwo mũthenya ũrĩa akĩnyitirwo na akĩohwo Mm. na akĩohwo arohwo nĩ tondũ wa mũgũnda wake Mm. mũgũnda ena document ciothe Mm. imwe nĩ cinyitĩtwo nĩ kairĩtu gũthaka haha Mm, tongerera volume hanini ehe kwĩna ingĩ ciĩ handũ Mm. ona kwĩna ingĩ ciĩ handũ Mm. nĩgetha cionanie ũh- ũhoro wa- wa- wa mũgũnda wake ũrĩa wathire kuma process Mm. kuma harĩa kĩambĩrĩria Mm, ũguo ona tũngĩtio rĩthiti ya kũrĩhĩra mũgũnda ũcio Mm. twĩnayo Mm. tondũ mũthuri ũcio nĩa- nĩamĩigaga wega mm, ona tũngĩtio kĩrĩa kũrĩa ũrĩa arĩhire mũgũnda Mm. twĩna ka process gaka mm, na ona ũngĩrora document icio Mm. in fact document icio nĩ ngũrũ kũngĩra Mm. koguo ti ũndũ wa kwambĩrĩria thaa ici Mm. wambĩrĩirie Mm. ũguo nĩkĩo tũrahoya cũcũ nĩ tondũ hau arĩ reke tuge no mũndũ wendete gũk- akorwo arĩ handũ hau Mm. na no wega tondũ kĩu nĩkĩo gĩkeno gĩake nĩgetha ngoro yake ĩiganĩre Mm. nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aruta document ciake rĩ ibati nĩcio cikoragwo ikĩaria ũma wa ngoro yake Mm. na ũma wa ũndũ ũrĩa araria ũhoro wake

aume njera ambĩrĩrie kũnyua ndawa kũringana na ũrĩa aranyua Mm. tondũ tũtiũĩ thaa ici kũrathiĩ atĩa Mm. no wamũkora nĩ ũrakora gĩthũri gĩake ti kĩega Mm. nĩ tondũ no tũrathiĩ tũgakĩmũcerera na nĩ ũrakĩigua ũrĩa arakĩhuhia Mm. ũguo tũrahoya andũ a wendi mwega nĩgetha matuĩke a gũtũteithĩrĩria Mm. tũrute cũcũ witũ gũkũ na arĩ aikare mũciĩ Mm. tũmuonage e ndagika mũciĩ imwe njokerie mundu witagwo kimuri kimuri wa kimuri kia kia mwangi Mm. Eh, kimuri aroria thina umire ku nigetha nyitwo maundu macio tutikumaririria haha na gitumi kiria gikugiria njariririe maundu macio ni tondu ni maundu mari igoti-ini nginya thaa ici nginya thaa ici kiria njui ni ati tondu ndathie nginya igoti-ini na nderwo cucu ahuritwo faini ya ngiri magana maigana meri maundu maria mari igoti-ini matiaragiririo Muno, eh. n- nenda-ini koguo nikio ndirehoya na gitio tutige kumaria ithuĩ turihe baĩni Ĩĩ, cũcũ eke atĩa ambe ume. cũcũ ambe aume Ĩĩ. ũguo ngoro-inĩ yaku angĩkorwo we nĩ ũraigua biũ biũ biũ ndũkũrĩha Mm, kana ũkũrĩha wamenya gĩtũmi gĩtũmi no kĩu ũronete video ndĩrekĩrĩte hau ĩĩ, no tondũ niĩ ndikwenda gũgĩkĩaria nĩ ũru ũ- ũ- ũthũkia ndikwenda gũgĩthũkia no ũyũ thiĩ na mbere ĩĩ. Mhm. we nĩtakũbigia Ũguo rĩ ngoro citũ cina kĩeha hĩndĩ ĩrĩa tũrona mami witũ aikarĩte kũu nĩ tondũ tikuo kũmwagĩrĩire Mm. eh, makĩria ya ũguo ena ciana atigĩirwo Mm. Ciao. cia my brother Wow. mũtumia wake agĩkua Mm. my brother egũkũ thĩinĩ rĩu nona ciana itigĩtwo ci cia ngoria Ĩ, ka video karĩa ndĩrekĩrĩte ga ciana iria. nona nĩ tũirĩtu Kahingũrĩra haha. Ehe. nona nĩ kũndũ kwĩna mbembe Mm. Ta thaa ici kwĩna mbembe Mm. rĩu tũirĩtu tuona tũca twambĩte gũcarĩrio mũndũ ambe ta hingũrĩra twambĩte gũcarĩrio mũndũ nĩgetha ambe atũikarie Mm. tondũ rĩu okorwo nĩ mũciĩ mwanake ũrĩa wĩkuo thaa ici nĩ ũmwe Mm. na riu ri tuiritu tutiracitagirwo andu othe Mm. uguo turi ona kiha tondu wa ciana icio Mm. hindi ria turona mamu wao e irima Mm. nake ma- baba wao ethero enjera anyititwo na Mm. koguo o gitumi giki kigie mugunda Mm. ona ũgakĩũria ciũria nyingĩ atĩrĩrĩ mũgũnda ti wanake aya Mm. mũgũnda no tũkiugire nĩ wa mami witũ tondũ nĩ wa mũthuri wake Mm. na wanake mareka atĩa thĩinĩ Mm. ĩĩ hena kĩũria Mm. ingĩenda kũria Tiga kũmaka. ĩĩ Ĩĩ, tiga kũmaka. Kĩu nĩkĩo kĩratũma tuge atĩrĩrĩ, cũcũ ume athiĩ orie ciũria icio we mwene. mwene tondå må ndå å rä a å nyitĩtwo we å roria tondå wä nja Ĩĩ. no cũcũ ũkĩoneka ngiri magana merĩ twarĩha harĩa na rĩu nĩ thaa inyanya na ndagĩka ithano cioneka haha arĩha cũcũ nĩakaho- nĩagũka- nĩagathiĩ kũria njanji atĩrĩrĩ Nĩguo. mwanjoheire kĩ ĩ kana tiguo no thaa ici tondũ ndarĩ na kĩhoto gĩa kuma na kĩhoto gĩake kĩrĩoneka rĩrĩa ngiri magana merĩ cikũrĩhwo kũrĩa arĩ cio baĩni mwĩtĩkĩre twambe tũgerere gacĩra kau na ngai nĩ ekũmũrathima nĩ kĩndũ mũrirũ mũtikorote mũndũ maũndũ marĩa mothe mekĩkaga gũkũ thĩ ona ona maya ndĩreka ngai nĩ akandĩha akorwo ndĩrameka na meciria makwa mũcara no ngeka atĩa no ngamũkĩra koguo na gĩtĩo mũreke twambe tũteithie hau tuone ngiri magana merĩ twarĩkia gũciona cũcũ oime thimũ yaku yuma na kĩndũ yuma na cigana

834 630 0720 834 630 o kiria mundu ena kio tumai na ngai witå nä ekå må rathima tigire nä twarä hä ra cåcå baini rucä ng'ang'a ngai akå rathime magana merä Eh, diana njoki igana rä mwe Esther Maina igana rĩmwe Francis Munyoro magana matatũ Jennifer Gathara magana merĩ Lea Nderitũ 200 uh, Matha N Mũragũri magana matatũ Moses Waithaka magana matano

nĩguo 54 koguo haha harĩ mbeca ici rĩ ngiri 24 nĩcio ciaku nĩguo ũguo ciothe ciakinya tu- twakinyia 224 tumenye magana merĩ nĩ ma cũcũ na 24 nĩ ciaku nĩguo ĩni ũguo tuge turetha 224 tugetha tucokerie cũcũ ah, mbeca ah, nicokerie mũtumia ũyũ nake balance yake ũkĩrĩa mũndũ wĩ nakĩo 0720834630 0720834630 ũkĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo 0720834630 na ngai angĩmũteithia mamũtũme na ihenya nĩgetha kĩrĩ- nĩgetha ĩta- ĩ, thaa inyanya nĩ yakinya already ĩngĩkinya na nuthu tũthiĩ tũhote gũthiĩ kũrĩha baĩni ĩyo tũheo release order no tũrĩcoka haha hĩndĩ ĩngĩ na cũcũ nĩgetha ah, nake tũtigĩrĩre nĩ oima oguo rĩu mũngĩaga tũngĩaga kũrĩha mbere mũgunyi witũ Mm. tũkũbocwo kũrara gũkũ Mm. Hmm? Mm. nĩgetha tũgakĩrĩha rũcinĩ Mm. no tondũ nĩ njũĩ andũ aya ngai nĩ ega Mm. ah, na nĩ megũtũhe mbeca icio o kĩrĩa mũndũ enakĩo kana nĩ igana rĩmwe kana nĩ magana merĩ rudia namba ya mpesa 0720 834 630 0720 834 630 0720 nindona uno ria maratuma Eh, ni uno ria andu mariega uyu ni wendo wa ngai Ĩĩ, acio urona uguo urona ciraruga hau magana meri igana rimwe magana matano njega ngai amara ithuĩ bata witũ nĩ cũcũ oime Ĩĩ, 0720 834 uh, 6:30 o kĩrĩa mũndũ enakĩo na na warutwo kera ngai nduka mũciari waku ndakanarĩre thĩna kũndũ gũkũ Nĩguo. Nĩ ruo. Ĩĩ, ũngĩkaigua nginya mũ- mũ- mũ- mũthigari wa njera agĩkwĩra kara gũkũ gũtikoragwo gwĩ kwega Hey, no Yoi, nĩ yoi. awe wĩriragĩria mũndũ athiĩ njera nĩ ũbatiĩ ũmenye ti kwega Ti kwega. Ĩĩ, njera ti andũ matithiaga kũhũra ndara makuo Mhm. aca 0720

6:30 mheshimiwa onake nĩanjĩra onake nĩagũikia ciake Abarikiwe. ĩĩ mheshimiwa Jane Kagiri ngai witũ arokũrathima mũno mũno mũno ĩĩ nĩ tondũ Mm. thank you mũno 0720834630 ĩĩ we twarĩkanĩra tũgatara ciothe nginya icio ciaku twendi rĩ tũrĩcoka tũrutithanie Athĩ na thĩna, Yeah. thĩna, thĩna. 0720834630

Etiguo. Ngunengere ngiri. Tukunyua cai gwake tutige kirathimo. Ũyũ tũgũtiga kĩrathimo. Ĩĩ we. Twaruta nyũmba. We Ngai no nginya agagũthamia hakuhĩ na njera. Ke mbeca ĩno thiĩ ũtũrugĩre cai. Ĩĩ tũkũnyua cai gwaku ũmũthĩ. Ĩĩ ndakwĩra. Ĩni. Akũrathimwo. Ĩndĩ ndau angĩkorwo twamuruta nyũmba rĩ. Imagine haha hake. Ĩni. Hararĩo nĩ amarathimwo. Nĩ wendo mũnene ũcio. Ĩni. Ĩĩ thiĩ ũtũrugĩre cai. Tũgũka kũnyua cai gwaku.

ithuĩ tugaga arĩa mohetwo nĩ meke atĩa nĩ mohorwo Nĩwaikirio ngiri. Nĩ thengiå kå iwa ndä ritå ngai arokårathima rose karanja ngiri yaku nä nginyu ngai akårathime 0720834630 tåratiga nä tũratiga nĩ tondå wa tha cia ngai thoma namba rä ngä 0720834630 Ĩĩ. twenda ngiri magana maigana merĩ eke cũcũ oime kaima nĩ ngũkena ngai Ĩ, nĩ ngũkena ĩ Gũkena mũno atwĩre Ngai nĩ ndĩroragia ngai atĩrĩrĩ rĩu ndeto ici mwathani wenda ndĩcitiganĩrie ici you know when it is said it is impossible ngoro yakwa ta mũndũ nĩiguaga nĩiguaga nĩtathiĩte gũtwara mũrwaru thibitarĩ anjĩre karangũ sorry but it is impossible

One eleven rĩ, nĩ tikuga no tũragĩthiĩ wega. Tũthiĩte mũno. wega mũno Mr. Ben Ngai arogũtũria mũno. Ngai Ĩĩ, atũũre Ngai agũtongetie. arogũtũra agũtongetie. Eh, Gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũgĩa na mũrata mm, ũngĩkũrũ- ũngĩrũgama nawe. mm. 0720 830 Four. four six thirty Mhm. waruta ici ndũkanerwo nĩ mũndũ ndũrĩ wathiĩ kũrora mũndũ njera Ĩĩ. ĩkũrĩa ĩkũrĩa ndũngĩnyitwo magũtũnyita nĩ kuonania gegũtauragĩrwo Nyingĩ rĩ, karebe cia ciakĩte gũkũ. kegũtauragĩrwo

uniachi ndairenge inoro uguo cucu na ngai ndaragutiga riu cucu hari uri ungienda kumenya freedom ni kindu kia bata wangui wa ndiritu aigua twi haha oka tondu ena wiyathi Ndo na ya. Eh, hati hana tangi vi. cucu ona mwari angitana haha murango-ini Eh, ndangiuma ndagiuma. Ma. Eh, aracu aracu ya ka ka. guku na ma- guku na mocari ni gutiganite hanini Ndirahuhia. no muoyo Eh, eh, eh. Ah. Yeah, kwani ku- thank you muno muno muno 0720834630 twina ngiri igana rimwe ria 20 twatigia 80 Ah, ite. Mm. Mwana ni urogocu. Mwana ni urogocu. tugetie 80000 Rĩngĩ nĩ gũtongia andũ aku. 80 80 andå andå 80 mangä tå he ngiri ngiri cåcå ime ĩĩ Mm, cũcũ ime na twĩhoe ma mm, na kananyitwo rĩngĩ ĩĩ ma. ĩĩ Na kanyitwo ngai rĩ 0720834630 Mm. Ĩĩ, kuona tũgĩtĩkĩrio gwĩkĩra live haku mũrango-inĩ wayo rĩ Mũtihikĩte. ithuĩ- no rĩu tũgũkĩũrio kĩ Tondũ wa Ngai. no rĩu tũgũkĩũrio kĩ ithuĩ Eh, na twakirwo kuria twathiĩ 0720 na mũthĩ ndĩirwo nĩ kĩongoi 0720 834 630 Mm, andå arä a marona ngä thoma maitho matikari- matikamenye matika- matikorie nä kä nĩ ngwĩciria horo ũyũ nä å randä a o wega Yeah. twä na ngiri igana rä mwe rä a mä rongo ä rä na ithano na magana matatå ma bote Mm. gå tå tiagä tigia 75 Ĩĩ. ĩni ta makaci ũcio nĩ arauma Nĩarauma. ĩni na tũtigĩtie ndagĩka ikũmi tondũ ĩni tigĩtie nda- John Mũru- Mũ- John mũrũgũ ngai akũrathime nĩ watũhe ngiri igĩrĩ kuma amerika Arathimwo. akwa ĩĩ nake ĩĩ samuel Mu- mũtahi nĩ watũhe magana matatũ ngai arokũrathima isaac mũkundi igana rĩmwe simon waithaka ngai akũrathime paul komu magana merĩ ngai akũrathime james gĩcũkĩ god bless you mũndũ watũmana equity ngai witũ aromũrathima ũyũ noguo wĩra ũrĩa mwathani atũheire

6:30 Ĩĩ, cũcũ nĩ arauma na tũkũhoya ngai hinya ũrĩa ũraruta cũcũ ũrute nginya arĩa angĩ megũkũ no kuona he mũndũ ũ- ũ- ohetwo nĩ ũndũ wa ngiri igĩrĩ Eh, nĩguo nĩguo najua hapa kuna mwenye amefungwa sababu ya elfu moja hapo Eh, ngai arotũma onao moime Mm. 0720 834 630 Ĩĩ, na- na nĩ tũ- nĩ tũkon- twakonibamũ nginya igoti-inĩ na twerwo tũthiĩ tũrĩhe ngiri magana merĩ tũheo kĩndũ gĩtagwo release order nĩ mwathani ũrogocwo Amina. tene mwanake wa mũraya ũraria- ũraria gĩthũngũ release order Imagine. Ngai batithio. Ĩĩ, niĩ ndamĩnyita na moko ũguo nĩ ngũmenya ona maũndũ makwa marĩa mothe marohetwo nĩ mohorwo Ĩyo nĩ ũguo. Eh, eh, 0720 eh, 834 630 Mm, kũinĩ ũkũngũrĩra rĩrĩ tũmaĩ na kĩrĩa

Ĩrĩ. mũrũhorwo na inyuĩ 0720 834 630 Mary Kamau 0720 834 630 twĩna ngiri igana rĩmwe rĩa mĩrongo ĩrĩ na inyanya Yeah. Twĩ- twĩ twĩ njera ya nyahururu nyahururu men and women prison tondũ no ĩmwe Ah, na nĩkuo tũkire nĩgetha tũrute mũtumia ũrĩa ũrare- ũrĩa ũretwo cũcũ tabitha Mm. nĩ macira megiĩ mĩgũnda Mm. no tũkauga tondũ nĩ abainĩtwo nĩ njanji Mm. na akabainwo 200 twerwo twathiĩ kũrĩa twerwo tũrĩhe ah, ngiri magana merĩ twarĩha ngiri magana merĩ cũcũ nĩ tũkũheo release order Mm. tũmĩrehe gũkũ njera na cũcũ witũ nĩ ekuma Nĩguo. koguo merirĩria ma ngoro yakwa nĩ tũkinyie ngiri magana merĩ tũkinye harĩa tũthiĩ tũcirĩhe kũrĩa igoti-inĩ Mm. Ah, tũcoke rĩu gũke- gũkũ tũke tũheo release order Mm. twaheo release order tũke tũmĩrehe gũkũ na mũrũgamĩrĩri wa njera gũkũ nake nĩ anjĩra karangu harĩa ũkũnyita iratathi rĩu ũke ũteng'erete ũnengere na niĩ no kũrekereria ngũrekereria cũcũ Tondũ nao marĩ o na tondũ nao marĩ o na tha na nĩ maigua nĩ aranjĩra atĩrĩ niĩ ndirĩ na ũru karangu Eh, ona ni no kureherwo ndareheirwo ona ta riu ingireherwo we ngwire njirwo njigira karango guku na kuraga gutuika uguo no gukuiga Rĩu ũndũ ũngĩ ũngĩka yeah. Nĩ wĩra. Mm. Yeah, wale wa alifanya nini hiyo mambo yote tutaongea baadaye au mawe mwene ni akwiyaria Kwĩyaria. ikana tiguo Nĩ aragia. Nĩ ndakiaragia Nĩ aragia. Ĩni. 0720 834 630 eh omuthoni reke nguhurire eh kindly 0720834630 guku twi nyahururu andu aria moe nyahururu na actually tutigetie ngiri 65 Au shini ngai. na mbeca hinge cia cũcũ ĩĩ tũtigĩtie 65000 andũ 65 harĩ andũ aya 1.6 Hmm? na twarĩkanĩra

Any. Any. You get here 56. Eh. Ajero tiganu akona na metha ini ni kuona tumaja tutu. No kanywa. Eh. Kuria mai no nginya mathimo. Eh. No kigeria mai. No kigeria. Akona ni ni ni rogi. Eh. Anywe akue gutuikage oragirwo thiini.

Maratathi ona no ta ngũnia- ta- ta ngũnia igĩrĩ. Ĩ, cia- ma cira Nĩ maingĩ ona kana ithatũ. Mm. atĩ njugaga nĩ ndĩ arata atĩ mũrata waku no ngĩengei mwaragia atĩa ah na nĩguo ndĩ na arata aingĩ haha Mm. Mũtijĩtĩre nginya gĩtonga. Nĩwe ndĩrenda. Mũndũ wothe wet ĩĩ ni kũi wa ndĩri tondũ njĩtĩre gĩ- gĩ- gĩtonga. Mm. Hmm? Moke. Oye. Mũrona ndĩ nĩ mũrona ndĩ ndĩ riũa-inĩ. Hmm? Mũigai wa Njoroge nĩ andũmĩire kĩndũ na nĩ ngũmuonete haha. Eh. Hmm? Moke. 0720 834 630 Inya gavana ndakĩtũme kĩndũ yeah, 0720 rango muraya dan with kcb ngai arokũrathima mũno thengiũ mũno helen ndĩritũ magana matano priscilla wanjirũ magana merĩ ma 50 uh, mũrũ watũmana kcb igana rĩmwe marion gakuru igana rĩmwe peter gathoni igana rĩmwe

Mm, mũtinjĩtĩre nginya wairimũ wake mani Mm, akorwo nĩ gũtuku mũno mm. yeah. 0720834630 Mm. mm. ũgunyi Mm.

Eni. Rĩu mũndũ nĩaroraga ũndũ gũtikou mũingĩre. Rute gĩcunjĩ uge. Nda- Nĩndatunyũkithia roho wakwa kwa kwa njera. Eni. Eh? Na mũnjĩtĩre mũrata wakwa wĩtagwo Dennis Itumbe. Nĩaheaga kĩndũ. Oh. Eh, Itumbĩ itumbĩ ndarĩandekia. Eh, eh, Mũthuri mwega. No mwĩre ndĩ no me- na mũmera ndĩ korokoro ya ndĩ korokoro. Eh, Nĩ korokoro. Nĩ korokoro. Gũkũ nĩ korokoro. Ndĩ korokoro-inĩ. Eh.

utanahingwo Mũhe arĩ. tuheo riri soda ndarĩ kĩndũ thaa ici tuheo riri soda tuheo riri soda Mũbe hapo unale kitu. Wewe thaa ici ya tuheo riri soda tuke Eri. imetagia muno eh eta mubea madi Ndayo laki. 0720 Mũbe. Nani ushapagia mubea muno 0720 834

no nĩ njũĩ atĩ tondũ watha cia ngai ngai ndangĩ- ndangĩagĩra andũ aya ũteithio ayetwo mĩrĩ kamau 0720 834 630 ta makahe na mũndũ ũraconoka nĩ kũruta igana rĩmwe nĩ rĩega Nĩ rĩega. Ĩĩ. Ũũ, nĩ rĩega mũno. kana nĩ magana merĩ kana nĩ kĩndũ tigĩtie ngiri 47 only Ĩĩ. Ona- ona andũ acio one point kĩndũ rĩ ona mangĩkĩra na igana igana rĩ nĩ nĩ cigana Ĩĩ, ĩĩ, ĩĩ. oi maĩ Mm. Mm. Sasa ndakanareke kugie na mwe witũ nginya aya maratwĩrorera Eh? Mm. ũgoka gũkũ gũkũ gũtiakĩirwo andũ ega Ti kwega. Ugo ti kwega. andũ ega ta aya mararuta mũndũ njera matibatiĩ kũingĩra kuo Matikanaingĩre. matikanaingĩre kuo Mm. ona andũ ao matikanathĩnĩkĩo Yeah. Mm. tumia ũyũ nĩwe ũĩ ruo rũrĩa aragerera Wacha ũkĩmenyaga mamu wanyu Ah, muthuri murata wakwa witagwo ndung'u nyoro Coka na ndo- aiaiaiaiai ira wanya ukabi njikia kindu mwana Oh, witũ nĩoka. ĩĩ e haha Ehe. ndĩrenda kũruta mũtumia gũkũ njerani Eh. Hmm? Eh. na na ndirĩ ndamuona na maitho ndĩmuonete o video-inĩ Eh. ĩyo na ũmũthĩ ndĩmwĩrire ndũkamba gũtinda ũkĩmũnjĩtĩra tondũ nĩ ngũnyitwo nĩ nĩ kũgũthwo nĩ iringi rĩu rĩa kuona mũru- mũndũ na ndirahota kũmũruta Nĩguo. na ndikũmenyaga ũrĩa kũragĩthiĩ Ĩĩ. tugĩtie ngiri 45 only cũcũ ime twatige ngiri 45 tondũ twĩna 155000 na nĩ njũĩ atĩ cũcũ nĩ akuuma atige gũthiĩ na mbere gũkĩrwarĩra gũkũ

Mary. Ĩ- ĩ mũbunge wa gũkũ etagwo atĩa ngai Ũyũ ũracagurirwo. acira karani mũtikĩ mwĩte ati mũrĩhe 0720 834 630 Nĩmanjĩte kũrĩhwo kweli? mweri wa mbere mm. no ndagĩte Eh, mweri ndirikani rĩrĩa nine mweri ĩni Eh, marĩtwo eh. nyoe advance Citizen we nawe mũthuri waku nĩarũgamaga gũkũ nako kura iti na igana nĩ mwĩtie kĩndũ ndagĩtuma ciaka 0720

mareke tume haha kenda Eh. nyia volume madam punguza volume eh, mareke tume haha kenda nigetha tuthiĩ kũrĩa tondũ kũrĩa kũhingagwo thaa ikũmi strictly eh, na tũtingĩenda thaa ikũmi ĩkinye tũtahetwo release order nĩguo nĩguo yeah. 0720834630 Hmm? oye na nä ngiribota iratå thä nio

agethira nduka rä yaku Hey. Ah, tũtigĩtie ngiri 38 38,000 only ngiri 38 Mm, mũtinjĩtĩre njogu ya njoroge mũrata wakwa mũno mũno mũno tũtigĩtie 38 Mm. nĩ kũrĩ kĩrathimo nä kå rä kä rathimo gä a kå ruta må ndå njera nä guo nä kå rä kä rathimo serious na by the way mundu ndo aruta njera guku ni cucu mukuru Eh. wa miaka mirongo mugwanja na ki Eh. ne nena augite ni 74 kana 75 77 ai ko ni mwari ri Eh, reke ndi muonie unjire kana onake to cucu eh, oh, uyu Lwale. uyu ni mwari ucoke ukejanjira naye thĩinĩ rĩ Tondũ nayo tiga wahikire onayo ngĩrĩ thĩiniĩ. Eh, tondũ rĩu rĩu. Akũroretie na mathandũ ciana ciake. Ateithirio nĩ kũhika. 0720. Akũhika nĩ kũmunaga. Eh, Tahikai. Tarire mũturi ahikia ngeregaga. 0720. Mũthuri. Eh. Njaike. Kĩrega. Nawe ũgũtũra. Mũthuri rĩ. Mũrimbe. Mũrimbe nĩ aranire 0720834630 eh. tũtigĩtie ngiri 37 eh. na 37 ici ngwĩciragia atĩrĩ nĩ mũgunyi eh. ũrurumie ngari ĩhĩ reke tũrurumie tũtigĩtie 20 tũkiuma haha gũkinya harĩa igoti-inĩ rĩ makorwo matũhe icio 20 tũrĩhe ĩtiguo nĩ mũtirĩ marĩtwa mo- make mothe na, na fomu ciake nĩ ndaciona tũthiĩ tũrĩhe ĩtiguoi kaima mũtangĩgĩtũhe maũi matũtigĩtie 37 Martin wanja nĩ tuike kindu. Eha. Martin. Nĩ- nĩ arona ngai matini Nĩ- nĩ- nĩ- nĩ kũritũ ndakũra nĩ kĩanguĩre No Kenya si nĩ marĩtha. ĩ mũhecimu wa njĩra nĩ aranjikĩria kĩndũ nĩ kĩĩ gũtha ringa nyamũ ringa nyamũ mũhecimua Ĩ, ringa nyamũ. Eh, mindira nyamũ ĩ niĩ ngũkũgia tu Eh. Eh, mwĩra nĩ hĩndĩ rĩu itũ

33 gũtwara cũcũ nginya kĩrurumo-inĩ auma akahorwo mbica thiĩ ndĩmuonie ũgemu wa kenya ũmũrĩ gũkũ nĩguo wĩtonya hururu kĩrurumo-inĩ nĩ ũgwĩthambĩra Nĩ cũcũ ndatwarirwo date ndatwarirwo ruo mũtware tondũ naigua mĩaka ĩrĩa acirĩire mũgũnda nĩ mĩingĩ gũkĩra ĩrĩa ahikĩte ruo mũtware rĩu ambirie kũhi- gũcirĩra mũgũnda ya girlfriend ruo mũtware

na kaĩ nĩ arakũrora nake na ithuĩ reke ngĩkwĩre ũngĩaga gwĩkĩra gũkũ environment ĩrĩa ĩ gũkũ nĩ ũikare hau riũa-inĩ oneke wĩ mũndũ ũthiĩ nduma-inĩ oneke wĩ ikara ĩĩ ndakwĩra tondũ kũndũ kũngĩ kwa heho rĩ ũkora mũndũ haha rĩ twatigia 30000 only ĩĩ ngiri 30 ehe

Hmm? Eh. Eh, nĩ mbeca rĩ tondũ thĩna nĩ ũcio eh? ithuĩ twĩna kĩrĩ tũgwĩthambĩria ĩti angeci agwa angeci wa kariuki nĩ best yakwa na akoragwo kũrĩa kiribi hmm. angeci ndũrĩ mũrata ũngĩhũrĩrwo mwĩra kũhe ngiri ithano ndũkombe Ufulisaga ki? Ufulisaga ki? Utafulisa rĩngĩ. Agecini ũraigua ndĩrauga? Tũtigĩtie ngiri 28. Ĩĩ. Gecino wĩcirie nĩ mũndũ mwega mũno. Wangeci. O uragana. Ngugĩte atĩa? Na ndetigĩrĩte mũno ũngĩamba kũgana kĩndũ

na kiugo kĩrĩa ugire kĩrĩa gĩa kũninwo na no rä kohono kä ga kå ninwo no rä we Ewe, ewe. Yeah. Aya, umenipigia nikiwa live. Uko na pesa sababu ni pesa natafuta. Eh. Ah, okay, okay. Tarora, tarora, tarora arĩa nĩ mauma. Ui, acio nĩ mauma. Ona ũrĩa makenete mũndũ wao nĩ uma. Ũguo nĩguo tũgũkena. Ona nĩ mbica marahũra harĩa. Wamũrĩka na gũkũ. Nĩwona? Eh, ma. nawe kena ũguo Ci- ona ithuĩ tũgũkena ũguo auma Huh? haina shida nĩkĩ ĩ poa uko salama ini ona ngĩgua nĩndatigire gũtuĩka kĩguoya kwenda Wow! Mũkũri nũ gũcabaibu Nairobi rĩ gatarĩ ayũmie. Agũrũkĩra ora mũkũrũ na ihenya. Eh? Ai, Niko niko live. Eh? Tuma haha ona ona watuma haha oro rĩu nĩ cigũ nĩ gũkorwo cinginyĩire. Ũratuma cigana? Tuma ithatũ.

Please nĩ ũhĩtagia mũno we onawe no harĩa Mũrĩme. nĩ mwĩtigĩtie mwaki ũigana atĩa 36 Bwana Chris mwathani akumio wiki werwo atia kwa ndagima nĩ kwega mwathani arogocwo na niĩ ndĩ nyahururu ndĩ mũrango-inĩ wa kũndũ gwĩtagwo nyahururu men and women prison na nĩ mũtumia ũrĩa mũkũrũ tũkire kũruta cũcũ ũrĩa ũretwo cũcũ tabitha na ndakũhũrĩra thimũ ndĩ live tondũ ndĩkũgeria gũgwĩta na ndĩrona ndũrĩ kĩrĩa ndũ- ndũrĩ on raini na rĩu tũtigĩtie ngiri mĩrongo ĩrĩ na ithano nĩgetha tũhingie ngiri magana merĩ cũcũ ume ũratũhe kĩbaba only ngai aigue witũ arokũrathima mũno ngai maũi ndũkanage mũrata wakwa ma nĩ weka wega ngai arokũrathima na chris wa ndagima nĩ atũhe 15000 arathimwo nĩ ngai Ĩĩ, Chris wa arata akwa Ndagima. arata akwa arata- arata akwa nĩ andũ a magegania Ĩĩ, ma. atũhe Okay. 15000 chris ngai akũrathime mũno Eh, na ndagima ĩrotherema Barikiwa. njikeria mwana witũ thank you so much nĩ nini ndigĩtie rĩrĩ ũtiagĩtigia rĩu ngiri kenda Hmm? rĩu coke rĩu rĩu ũcio nĩcio cirĩko itigarĩte twendi ĩĩ ona nyina tũraruta rĩu ndangĩtinda akĩrĩra rĩu rĩ kehũrĩre rĩrĩ alex jamii Alex waja mi pishori rice. Ĩĩ, ĩĩ, ũrĩ Alex. Yero kurathimo muno Chris wa Dagima. Mm. Na atuhe 15000. Mm. Na kathi Andrews no njetereire cio kuona ciaku. Alex nĩ Ngai wakuheire. Arabu rĩu Alex thutha wa kwendia mũcere mũno

araira ikeno Mm. ii kamurira ugira atiriri Mm. atiriri uyu ni munini muno mundu wakene Ai, rĩu rĩ nũ ngũhũrĩra Nĩguo anjoroge. Mm. ngai arokũrathima mũno mũrata wakwa wĩtagwo Ann ndisho e kũrĩa uk onake nĩ agũtũtũmĩire 3000 mũtuge arathimwo Arathimwo mũno. Mm. Um, bani kai okay mũna wĩ mũrata wakwa ndũkĩhũrĩre

Ndathurwo kũgĩa na namba yaku namenya nĩ ũrĩ mbeca. Ndakora atĩrĩrĩ. Ndũngĩrarĩra. Ĩĩ ũhoro wanyu? Ĩĩ. Nĩ ndĩretha mbeca cia kũruta mũbungo kũu. Nĩ mũikĩtie? Ngai aromũrathima. Nenda cigana ngarĩhe? Itigĩtie ngiri kenda only. Nĩ ikũigana. Ona nĩ nĩkuo matarajoera thimũ ĩ.

tũthiĩ harĩa tũrĩhe twarĩkia kũrĩha nĩ njĩtĩkĩtie nĩ gũkuoneka andũ twendi maũtũme ngiri ngiri nĩgetha tũcokie mbeca ciaku iria ciuma thimũ-inĩ ĩĩ nĩ wega biũ ĩĩ wow Mr John nĩ wona nĩ andũmĩra ngiri kenda ĩĩ ici etagwo John Mbũrũ Maina kuma kũrĩa USA nawe nĩ wandũmĩra ngiri kenda iria cigũtigarĩte reke nyambe ndĩciĩkĩre haha tũhingie ngiri magana merĩ nĩguo thimũ-inĩ yaku tũmenye twĩna 200,000 rĩu kĩrĩa tũgũkorwo tũtigĩtie nĩ thirĩ waku wa ngiri 20 nĩ 07 20 834 630 Mr John Ngai akũrathime mũno ngiri kenda ĩtiguo nĩ ciandũmĩra na nĩcio icio nĩ ndagwĩkĩrĩra wow enda muone wĩhokeku wa ngai Nĩguo, Ngai nĩ mwĩhokeku mũno. nĩ ona nĩ cioka rĩu twĩ na ngiri magana merĩ na naite naĩni Wow. rĩu cirĩ ndĩrĩmbe tũrĩhe we nĩ tũramenya twĩ na thirĩ waku Nĩ ndĩ gũtiga wa ngiri twendi na ngiri icio twendi no tũtiriuma gũkũ tũtakũrĩhĩte no mbere nda twambe tũrute cũcũ ĩtiguo wow rumia ngari mũgunyu nĩ baũrũ kana nĩ baũrina ĩĩ ĩĩ amen ĩĩ

amũkĩra ngumo na ũgoci mwathani Amũkĩra Ngai witũ. ngai witũ ndahoya atĩrĩrĩ mwathani Mm. gĩikaro gĩkĩ arathama Mm. mwathani mwega na mũtugi Yes. athamanĩrie na mathĩna make mothe Yes. Mm. ngai witũ gũtikanagĩe ũndũ ona ũmwe wanamũthĩnĩria haha Eh. ũgathiĩ kũmũthĩnĩria kũrĩa karaũ Ũguo Ngai tondũ witũ. tha ciaku nĩ nyingĩ Amen. angĩkorwo hena mathirĩ mwathani anakorwo namo e haha Eh. ndakanakorwo na mathirĩ macio kũrĩa arathiĩ Jesus. gũthama tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ Amen. na tondå ngai witå wamweheria o må romo-inä wa njera mwathani ngai ũromuohora mwathani nĩgetha maũndũ marĩa mothe makoretwo makĩmũthĩnia ngai witũ marokinya mũthia tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ Amen. twagũtĩĩa mũno mwathani Ee, Ngai witũ. na to ũyũ ngai witũ Ee. arĩa othe me haha mwathani makoretwo makĩrirĩria gũthiĩ kwao Yes. we ũrathamirie mũtumia ũyũ haha mwathani Ee, Ngai. ũmũtware kũrĩa gwĩ gwake Yes. ũrothamia andũ aya Thamia, Ngai. rĩu tũgĩthiĩ ngai witũ kwambĩrĩria process ya kũruta cũcũ tabitha gũkũ korokoro Eh. twahoya mwathani ũingĩrĩre maũndũ maya Yes. gũtirĩ ũndũ mwathani tũngĩhota ũtarĩ ho Nĩguo. tũiguĩre tha twagũthaitha Amen. tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ Amen. nĩ twagũtĩĩa mũno mwathani Twagũtĩĩa, Ngai. nĩ twagũtĩĩa rĩngĩ Twagũtĩĩa ngai witũ mũno. mwathani tũtingĩhota gũcanga ngiri magana merĩ Eh. mwathani witũ ũtarĩ ho Thank you, no Lord. hĩndĩ ĩrĩa woka ngai witũ Amen. nĩ watũma cioneke Amen. twagũthaitha mũno mwathani Amen. rĩtwa rĩaku ngai witũ rĩrogocwo Amen. mwathani nĩ wega nĩ tondũ wa kayũ karĩa wekĩrire kanua-inä gaitå mwathani Yes. å gä tå he gwä tä kä rä ka mwathani Amen. atå rä a ngai witå twera andå aku mwathani nä maiguaga Amen. maguta macio mwathani marotå ra igå rå ritå Amen. tondå tha ciaku nä nyingä Amen. na maya ngai witå mwa- jehova ngai mahotha Amen. na mahotha na wendo mwathani Yes. nigetha mutumia uyu aume korokoro mwathani Yes. ndahoya mwathani gutikanagio na umwe wao Amen. ngai witũ Amen. ũkaingĩra korokoro nĩ tondũ wa thĩna Amen. tondũ tha ciaku nĩ nyingĩ Amen. kũrĩ andũ mohetwo cioho nyingĩ Ngai mwathani witũ.

wandike ibuku-inĩ rĩaku rĩa kĩririkano Amen. ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya ũyũ mwathani Amen. mwathani ndũkanariganĩrwo nĩ mũthenya ũyũ Amen. tũtĩrire maũndũ maingĩ ngai witũ Nĩguo Ngai. nĩgetha tũke tũhingie wendi waku mwathani Amen. twahoya mwathani nĩ ũrathimanaga Amen. ũrotũrora na ũrore mĩciĩ itũ Amen. mabataro na mathirĩ maitũ mothe ũrĩa ũtũrĩhĩre Tũrĩhĩre tondũ Ngai. tha ciaku nĩ nyingi Amen. nĩ twagũtĩĩa mũno mwathani mũtumia twamwĩta mũrathime Amen. bamĩrĩ yake nĩ ndathime Ndathime. ciana ciake nĩ ndathime Ndathime. kũrĩa guothe umĩte nĩ arathime Nĩ arathime. tondũ wa tha ciaku kristo Amen. twahoya

Thiĩ mbere hanini. Good. Coka na hinya hanini. Ngai witũ aromũrathima mũno. Reke tũthiĩ tũrĩhĩre mũtumia ũyũ rĩu na twarĩkia kũrĩha tũcoke oro haha tũrehe kĩndũ gĩgwĩtwo uh, release order gũkũ gũkũ ngĩrora gũkũ tũrĩ mũromo-inĩ tũrĩ mũromo-inĩ wa njera ya nyahururu tiga kũmoya ĩ wĩka atĩa nũ ũramoya Kaa nao. Gũtirĩ ũndũ mangĩka. Tũrĩ bũrũri ũtarĩ wĩyathi. Aca.

Ĩtigo nĩ nginya mũri harĩa rĩ. Ruta thimũ. Akora atĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ roho mũru. Ona. Ona gũtirĩ mũndũ ona ũmwe mũru. Eh, No misunderstanding ĩgĩaga. eh, Ona mũhũri ũcio angĩkũ mistreat nĩkĩ na ndũkĩhĩtie. eh, nĩguo. Yeah. Mm. Asanteni sana. Huku nĩ Nyahururu town. Rĩu twaingĩra harĩa tũtikũhota kũingĩra na igoti-inĩ na ĩkĩrĩrai. Andũ a Nyahururu arĩa materega kũinũka reke tũmonie kwao. no monia ngari yaku ma Eh, mũhũrĩre kahoni tondũ onake nĩ akĩiguaga. Eni.

gĩkuga ngai amũrathime mũno nĩ mũrĩ andũ a magegania mũno tũgwĩtĩkia twarĩ ha tũtware rĩthiti harĩa tondũ nĩguo twerirwo maũndũ mothe nĩ mekwagĩra na cũcũ nĩ ekuma na mũthaitha nĩ atĩ ah, no tũgũcoka oro haha live hĩndĩ ĩngĩ twarĩkia kũruta cũcũ no tondũ kũrĩa igoti-inĩ ndingĩkĩingĩra ah, day life onakorwo nĩ ngũmĩrenga twarĩkia no ngũcoka oro haha na nĩ njũĩ tondũ watha cia ngai maũndũ mothe no mekwagĩra andũ a nyahururu ngai amũrathime arĩa othe manyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno ngai aromũrathima mũno gũtikanage arata akwa mũrotũra mũrĩ arathime yani mũrũ ithe witũ aroneka atĩrĩ ndereba arĩa

Ĩĩ, gũkũ nĩ tũkũrutwo Ĩĩ. Ĩĩ. gũkũ rĩ gũkũ nĩ tũkũrutwo anytime ũguo mũnjĩtĩkĩrie nenge I'll be back tondũ gũkũ nĩ muona nĩ twakinya gũkũ nĩkuo igoti-inĩ rĩa nyahururu na ndingĩkĩingĩra igoti-inĩ ndĩ live mũnjĩtĩkĩrie nenge live ĩno I'll be back twarĩkia gũkĩrĩha fine ya Tabitha. Ngai aromũrathima, tũhoerei twĩ- maũndũ mothe magĩre. Shalom, asanteni sana. Rĩu hũrĩre arata akwa.